uya welcome tinokutendai nerutsigiro tarisai muone nhasi tiri kuramba tichingowedzera padare angori machinda anoramba tichiuya angori machinda anoramba chiuya tiri kubatsira mhuri yezimbabwe iwe neni tese tine matambudziko tinosangana ipapo kana waona kuti zvatapindwa zvisirizvo asi iwo nemuonero wako ya welcome huye titaure tidiscase ndo program ndo platform dare remachinda tinokutendai nekuti vona kwamunoita toda kukumbira uregero last week hei pane zvakaitika zvakawanda tina technician munyowani ha takatenga rimwe kadhi redu resound nyowani hombe hombe akavharwa netechnology kudaiwo kudaiwo haya pamuvhara technology but uh, tikumbira uregereni zvakaitika last week but uh, ndinovimba this week tadzoka with a bang nerutsigiro rwenyu ticharamba uh, tichienda kumberi ndimbokwazisa dare rangu ratidaro muzuva ranhasi mvangere vamarufu makadii shumba tinotenda kuri seupenyu nhasi wakachenako Nishuwa here mbanje?
Ewa chena. Anda kupfeka short unonditukisa ria.
Ah, all right, all right. Toti- Ndotarisira kuti Yes. dziri sepo. Mhuri dzakanaka, ah, kune chando, Kakaipa ka weather. eh, but varume kuona majuzi mashoma. Eh, ayi. Tozoita varume. izvi. Murume ana weather. Eh, varume ana weather.
muvhangeri wangu shumba muri Ndokuti makorokoto nyasha dzakadziwana pamuri. Ah, dzakadirwa muri kutofamba nezihombe riya tiri mudenga tinotenda kuhamba neshamwari mamesenje ari sei mazuvayoyoyoyo ah, list racho harizi kutamba vari kumhosea vari kumhosea vachiti chii ndatone dzimwe hama nyowani izvi imai kwekare mm.
dziri kuramba dzichiuya vazukuru madzisekuru amene kwavanga vari but vavo vadzoka eh, tinotenda nhasi tatsikwa negwetsa guru muno vanonzi vaarthur marara vayapoo padare machinda titori ticharamba tichingowedzera macheya uku neuku ndokukura kwedare makadii gwetsa Wonderful. See you finally.
yes, sure. welcome Welcome. to Arima But Chimba. thanks so much, eh? Thank you.
Thank you. And um, Kwenyu. you know, I've been following your works. Really, really great stuff. And I think that's why people are following you. Amen. Yeah, keep it up, eh?
Wonderful. Yeah.
Wonderful. tisaka munokutenda mdhara anoita dzvendeke pazvese mdhara sando dzenyu tinokutendai mr c rutsigiro rwenyu pazvese tikati mr c pedzisai mega munobva mawaziya rutsigiro rwenyu pazvese masimbisa dare tisatambise nguva tipinde mumaissues atinawo Uh, this week akawanda mamwe achapa ma elast week because atina kana kuwabata kana kuwabata elast week nekuda kwesound vaita kuti zviendeke usakanganwa dancos am motors dancos motors wafunga kutenga motikari yako kubva kub forward kana kupi vanokutorera motikari yako unongobhadhara 50 percent deposit motikari yako inopinda muzimbabwe kozoti vaive vamunoziva vanoonererwa vepasouth africa rains africa vari kuti vane ofisi muno muzimbabwe muharare kana uchida maproducts aya ari kuuya patv Mumwe ari kubuda patv pedu apa pazasi pamabillboards ari kubuda apa vari kuti ukangowatenga vanodeliver same day wangotenga chete tinounza kumba kwako saka bata verains africa rains africa enda pasocial media pamaplatforms avo ese rains wacho ndi r a i n e s africa ndo rains africa yacho iyoyo vabati ivavo tv yako inodeliver same day kana uri muharare asi kana uri kunze kweharare mangwana acho inenge ichisvika maproducts ma atori matiri kudelivera same day ipapo usakanga unoti waranti tinayo garanti tinayo tisu vanhu vacho tinoita zviendeke panyaya dzemaproperty enyu emudzimba tisatambise nguva tipinde muprogramu yedu yanhasi uno mibvunzo tinokutendai mune mibvunzo yenyu nyorai panhamba idzodzo dare remachinda mutumire zvinanetsa tinobatsirana because problem shared mm. is half solved mm. zvimwe unozopedzisa nekunzwisa kwako kwaunenge waita tinotenda tigamuchirei dare machinda ah, hatipinde nhasi ndimbotanga nevaenzi vata vatiti vati
hakuda temburicha kurotenga
ngatiterembunzi wedu wakamira wakadai so makadii vedare I saw a post uh, pa Facebook hanzi kana murume wako ane mota go ku boot and lift panogara sipe uyo uone zviripo so i just did that out of curiosity and saw a pack of condoms handisati ndamubvunza but ndakatsamwa i thought my husband the thought of my husband sleeping with another woman is killing me

but uyu atori conscious uyu mhm. vanototyisa kuti uri kuzunza musana chinhu mungori nespare uyu chete akorwa dryhead eya aro akapela baba so anotyisa munhu so so so so what i will tell you is as long as you are going to look for something chance high that you find it mm -hmm. but, but i think truth be told and ndoanza ndatokudzai toti ndavamuparinga tomubatsira sei akaudzwa unzwa anotarisa kubhute kwemotikari yemurume wako chibhora chenyu cheuri pasi harisi mukati no dambudziko randaona kwaanotorawo advise maybe atora social media owafacebook mm.
allright yayaya zvinomuuraya ona kwaasvika nawo haasati ataura nemurume mm. but zviri kumudya moyo whether murume achapa a good handifi kuti pane ansa yaangati good ansa kubva kumurume but mm. damage yaapo sezvataura na negweta mm. ah, zvitorina nokuti ari kupfeka waka hatisi kutsigira ushora but wazviwana ka eh. eh, tauda kuti uchingowo moyo wako uchingodzika mombishana mm. at least shasha iri kubatsirawo pautano avo ya but kunyanyotsvaga zvinhu hakusi necessary zvekudaro why because zvinokukuvadza Wa- atokuvara atokuvara so it's not necessary
saka tsvaga zvinhu zvinomurwadzisa But, but, but- but also now, but Sani, the question is, pauri kutsvaga zvinhu mubhuti, what's your goal? What do you want to achieve? Obviously, kuda kutozviwana Ukazviwana, then what? ndo pane mawani You see, so majority of the times uri kuzvikwadza wega uri kuda kuheka foni iwewe wotanga kuverenga zvinhu zvawasingadi kuverenga iwewe. ndodhimoni rako nekuheka foni so, so you see izvozvo so, so a number of times webeeping as reself impost Yeah.
I'm telling you. yeah i think uh, it's, a, it's, a, it's a very interesting uh, nyaya iri kutaura because zvanzi pafacebook ndo paka mm. pakaita wayo makuhwa timu remakuhwa rakati endai mabhuti saka kuda kuti matitori negame ri kuitika mumastreets umu mm. because pana vanhu vakuto kuda kuti varume vatopinda mune chimwe chikoro because hanzi enda pasipebhuti pemuru i know kuti munhu akanyora aitoziva kuti condom unonoiwana ipapo mm. ende kondom yawanikwa iripo yeah the unfortunate part ndoiri kutaurwa nevarume avo kuti mukadzi ane unnecessary stress but i think also eh, tikanga taenda kune rimwe side handitika yeah, ndoda kuramba ndichidzoka pavarume zvakanyanya kukosha mm-hmm. kana uri murume une zvinhu zvako zvauinazvo yeah, iva mira nemudzimai wako kunyanya ndopandira mhm. kuenda ipapa apa pakuti uroyo pese pese e, mukadzi abata akani stress but varume ngawatendeke kumadzimai avo its very important we need to keep on emphasizing istiriwe principle i think makuziva muvhangeri hatisi kuda kuti varume vawanikwe wari mumastreets aya ngekuti wanonoka makondomu ari vakachimawiga saka tine vaya vanoti i think ndijesu akati anzi hapana chakavanzika chisingazobude pachena saka unogona kunge une tumatics twauri kuita tiri warume tichifuura ana mastreets but no at the end of the day mm. taakupa madzimai edu stress look now akutinyorera and i think mukadzi uyu kati even confront murume wacho mm. akati zviri ndandiende kudare mm. ino dare rakutoshanda satete nhasi but varume be careful chiedza chaonenda chichabatwa saka mumwe musi kondomu ichaputika saka nhasi ndangoita kukuza kuti uri kubhoiwa conscious mumwe musi uchava uchiswinyiwa wopa futi mukadzi chirwere mm. so that's the other side of the story hanzi rinenge rapitchkoti raungana kumberi pamwe futi panovigika va pasi pavhiri mm. panovhurwa pepeturo paipa

pakatoita in investigation pachitaurwa everything i bought zviya zvokuti vanhu vange vapiwa vanga vapiwa all details when i confronted him he just apologized and vabereki vakapindira fast forward this year when i was about to get married my brother started texting my wife to be kuti mukomana aihura even sent mapics nemavideos akudhara ezvandakaita umashuri pakaita scandal nevamwe vasikana he even conspired with my ex girlfriend kufonera munhu wangu vachiti i married towards june ndakangoona munhu akungoita cold feet avoiding me when i confronted here akangotumira chati yablaz yese aishowed vabereki vakati vachatigarisa pasi but it's not working ndodiniwo
yeah it's unfortunate ndofunga brother iri demonic asina chirao in life you need to celebrate your own ah. mwari unotipa nyasha dzakasiyana ah, kana mumwe wako asimudzirwawo mm-hmm. ah, within your family mm-hmm. chinhu chenyu ichi mm-hmm. fara but ukaona wakuvenga wekwako it's demonic ya panotoda spiritual help more than kuti vabereki vagarise vana vavo pasi because ukama hausi kuzochekwa anyway mm. and hauchekeki bo ndezveropa izvo mm. chiripo ndechekutsvaga spiritual help munhu uyo ari possessed hazvisi normal hazvisi normal kuvenga wekwako nonono mm. eh, vabereki vachataurawo nevakomana but haipere mukutaurai mm. izvi zvine mweya wetsvina mm. zvikasvika kuextendi kunotadzisa mumwe wako kuroora munhu ari kuda kuroora kuda kuuraya basa rake kwaanoshanda hazvisi normal hazvisi normal spiritual help to, for me is the mm. way ya ya i think ndizvozvo pane pane i think jesu anoti muwengi wemunhu wacho weimba yake you know so manyaya dzemasibling rivals dzagara dziriko yeah. but there also there's a lesson to learn probably vanhu vane mapast but ngatisakirete mapast anozokanganisa futi future yedu Uyu akanga achiita zvebonde achidii achikambura vadzimai achitora mavhidhiyo. Tine kwatinobva.
Aiwa, hakuda kuita izvo zvoba. Hakuda kuita kana muchingorowa kanyingorowai musikaite sei musikachengete evidence. Nebondara. Because dai papa sina evidence tisiri kutaura nyaya iyi nhasi. Saka wakanga wachifunga kuti iwe ishasha. wachicheketa zvinhu zvandisi kuziva kuti yakalika sei pamwe wairatidzawo mukoma mukoma wakabatikana kuti mupara anorowa chinhu kupfuura isusu wakati ndinomuvharisira madziri saka ini ndakutaurira iyo e wanoti mapasti but why iwe uri kugadzira pasti yakadaro inoramba ichikuteera even nekufuture so its important that eh, kana tikanga tichirarama tine zvatinoita ngazvipere pazvadii pazvapera tisatakura zvinhu zvichienderana zvemberi because now look zvinhu zvakaitika kare maybe had moved on but still zvakuramba zvichimutera zvimuita hound so and also ziva zvimwe zvekushiya futi nehama hati zvizi zvatinotaura hama dzedu mm. ehe because hama dzimwe dzinoita godo saka zvimwe zvinhu hazvitaurwe unongozvidii unongozvichengeta iwe wodii nangwe ari mwana wamai wako mm. vamwe wacho vanoita chii vanoita jelasi rekutaurwa kusvika pakuparadza chinhu chaanoda kuumba so its mm. very unfortunately kuti eh, tiri kudiscasa nyaya yemurume uyu yakamira zvakadai maybe probably zvinoda kuti zviitwe kuti kana padai manje isangoperera kudare kuno but ngavachigara maybe dare adedzewo maybe madzisekuru ake neni ati pamwe mukoma ndakavatadzira mm. pamwe mukoma vane bitterness neni mukoma chii chiri kunetsa mukoma vatsanangure mudare iro no mupfana uyu mupfana anoonererwa mupfana akadai wotsvaka nzira dzavangaita kuti vagadzise varesolve i think probably it then helps kana zvikanga zvaramba maybe wotsvagawo zvekuchechi try to help but ngapachitogarwa because patoratidza pane maissues kana paita zvapaita izvo mm. ya tinotenda ipapo Inini ndofunga inini ndine moyo wangu ameno zvawakaita ini handiregerere amen motondinamatirawo inini ndemo wandakazoguma ndamudza kuti iwe ukanzwa kuti ndafa usauye kuruayewa ah, because i don't expect that kubva kuhama dzangu tinotenda vamarara no, absolutely but um, i think it's actually sad eh? mm -hmm. but trust me this actually speaks to the greater problem mm -hmm. majority of your fights are never going to come from strangers

mm. waunotumira zvinhu because remember when you share certain things very intimate is because i trust you mm -hmm. and because i believe youare worthy mm. of my trust mm. but, but i think betrayal is one of the highest forms of witchcraft mm. yes.
Mm tinotenda oh. Uh, dare remachinda ndo chirongwa chedu chikamu chedu chekutanga first segment mubvunzo wekupedzisira mufirst segment uriko kwamuri vamarufu okay. mubvunzo wangu ndewekuti ndakaona mukadzi achitaura nemurume wemunhu pafoni zvekudanana Uye ndomuziva futi murume wacho atori mutungamiri kuchechi. Mukadzi uyu ndakamutora ane mwana wake. Ndini ndiri kuchengeta mwana uyu kubva ane 2 years kusvika now ane 14 years. Ini naye tine one mwana ane 8 years now saka apa ndapererwa. Iye akuti sorry Ndakangozviita but hatina kumbobvira tamboonana kana kurara tese taingotaura pafoni. Manje ndingamurege ndika, ndikamuregerera hazvi, haazviite futi here or ndikamuregerera ndinenge ndakatozungaira.
Vamaru. Haya pakaipa I think takambotaura vatungamiri vemachechi vanogambura. sambodherera zvako unoroerwa ndikutaurira ha ah, ndikutaura usambotsekera nyaya dzakadaro havero ah, ah, vakuvalawa eh, aiwa ndiri kutaura unoroerwa uh-huh. unoroerwa because ndiwo vanhu vanoshaya you know my emotions mm. vanhu vari good andikuona isusu tadedza vatungamiriri vechechi kuti vasolve mm. maissues mm-hmm. because ndiwo anoziva eh, saka they can even play around with emotions ende vanogona kugadzira environment yecomfort so now anotaura atopinda ende anoda kutotsvaga futi kuti mwana wacho waari kuchengeteswa haasi futi wemutungamiriri here bcause mutungamiriri pamwe ndo akatopa mwana aiwa ndiri kutaura awatopiwa mwana womunhu ka wemutungamiriri iye ari kutodii saka kazhinji kana ukanga waona i think evangelist vakapaita clear sometime eh. kuti kana wabata nyaya dzakadai munhu wako achiratidza kuti ari kuita zve hanzi hakusi kutamba ba saka the best iye ngaasiyane nemunhu aite move one life yake kudzungaira kudzokera because wakadzi kazhinji da kutaura hazviite vakadzi kuti aende kumunhu anenge atanga atarisa iwewe atopedza andiri kuona kuti iye haana kutodhira nenyaya yacho atonyorera dare kureva kuti haana masolutions mukadzi anotoziva kuti idzi dzakadzungaira idzi nange ndikapinda mastritsa hapana chaanoita wakadzi hawaite zvinhu izvo vasina kukaukireta baba vanotoziva kuti baba vepano vanouraya munhu ndikaita tsika iyi ndinourayiwa vanatozvitazi vanotozviziva its its move iri calculated saka usadhiri rini pfambi ini ukaona waita huri mumba ngariende kumusha rimbonourayirwa
amarara
Uh, can I tell you one thing? I, I think on one we're not ready for the truth. Mm. The truth is people don't change. Yes.
When people introduce you to their true colors, don't buy paint.

So a, a thief usually does not regret being a thief. Mm. They regret being caught. Mm. Mm. Mm.
mkuru wesangano
setaura kwaitwa marufu mm. kuti munhu anocalculata munhu waari kuitira zvinhu izvi mm. otoona kuti ari weaker so i can go ahead sa mm. nyaya iripo ndeyekuti kwashorwa uh, haislave yekushorwa yekuti chinhu chinofa nacho forgiveness is one side mm -hmm. to forget is another side okay ukadamagwa okay.
that level mm. you will never forget mm. Mm. Mm. so forgiveness unogona kuishandisa but danger iripo now mm. because haukanganwe musi waunotadzirwa chimwe chinhu chidiki unouraya munhu vanhu kutoti mm. ah, angaurayire munhu kupisa muriwo mm -hmm. muriwo wapiswa panyaya mm. mm.

roti akafenda aukunivhura mm. nyaya yemapassword yadzoka mm. ndizvo password rototi iweyo chaiyo wanzi chii chiri mufoni no, not kuti you want to suspect anything but ukwana foni yauta malayers esecurity unotangasa chigumwe oisa manumber oisa footprint apedza footprintface opfeka make up on top of that aivhure andara ah, yeah i think i think yeah zviri very important may probably to add a few things on, on this I think madzimai ano anoratidza ano, ano zvawari ndosaka ndichiti pane masigns ma aunoona muprocess yaunenge uchifamba nemunhu dambudziko redu varume nderekuti tinoti hayewa anochinja hayewa ini chamugona kana uchinzwa kuti hanzi ane mumwe murume waainaye wakaita naye wana asi hadi kuwapa wana iwawo kuti waone anoramba newana iwawo kuti murume awaone iwe wose uchifunga kuti ukazoita mwana naye achakutendera futi kuona mwana zvaari ngokutaurira zvekuti zvandiri kuita neuyu ivenewo futi ndinokudaro because wakadzi wanoratidza zvawari hawashanduki ndozvawari wanokwana mukatsumo kanoti shiri nemuriro wayo haichinji thats why character inoda kuchekwa patichipinda saka vanhu ngavasapinde munyaya dzevanhu vaa munyaya dzevanhu ozotanga kuda kunyora nyora tsamba tanga watarisa munhu wako usati wapinda kazhinji madzimai haashanduke warume ndiwo ane pfungwa yekuti ini ndomushandura ini ndomupedzera but wazokukatura wanozoona kuti ndiwo wapedzerwa Hmm. tinotenda dare machina ndo program yedu but mubvunzo wangu wandinoda timusane muchifunga watinotanga nawo patiri kupinda munext segment vedu ndokuti uyabatwa kauya anditi ko mukadzi ako yachiti haa baba Ndiregerereiwo ndakambopindwa nemuyedzo ndine zvandakaita nanhingi nanhingi musi wakati unomuregerera here dare remachinda is our program ngatisangane muchikamu chedu chechipiri usakanganewo kana uda kubata kutenga motikari yako dankoza motors vanokutengera motikari kwauri kuda ribet or civil servant bata vedankoza motors vanobatika panhamba dzavo dziripo dziri kubuda ipapa pascreen pedu dzionei ndichava ndichikudzai nezverenz africa ngatisanganei muchikamu chechipiri dare remachinda ndinokutendai Hello guys, ah, ndandakarwa neflu iri serious today. Bhuru vangu vakanditi manya pahealth options vamadokera kuva nezvi zveutano tsvaka hani ipapo topinda paya ndoona aish vane zvinhu zvakawanda nezvimwe zviri affordable zveutano zvine low sugar mauti sindazoenda kutonhonga hani yacho ndazotora tozotenga zaa ah, wane almond milk very cheap ndatobhadhara pai pai ndatozobuda ndakasimba so unogona kumhanya pamadokero apo unobatsirwa pahealth options apo unoona zvinhu zvakachipa ya yeah.
yevi yevi uh, eh, tokutendai tokugamuchirai muchikamu chedu chechipiri dare remachinda ndiona programu yedu tokutendai wafunga kutenga property yako rains africa ndokwaunotenga property tine property iri muno muharare tine depot redu muno muharare kuti wangozvitenga nhasi tinokudelivhera kumba kwako isati radoka zuva ranhasi kana uri kunze kweharare mangwana acho unowana maproducts ako ndoari kubuda ipapapa tinokutendai muvhangeri tapedzisira tichitaura nenyaya yekuti mukadzi haachinje pakaoma. Nhamo iripo ndeyekuti anenge aamukadzi wevanhu kwete wemunhu saka ndofunga dare riripo kuti risimbise imba mm. kwete kuti titovaka imba kutangira pasikireti bhodzi yaparara ndibva nokuvaka imba dzimba dzavanhu but togona kusimbisa imba iripo saka but kana yadai haisisiri imba mm. vaviri vanova nyama imwe mm-hmm. icha chikwatara agangwe its hard for us ende ah, munhu wenyu munhu wenyu saka hapakati kugara watosarenda its okay ah.
patapedzera ndabvunza ndikati ndabata mukadzi wangu hondo yatenge chitaura but mukadzi akauya kwamuri but ah, baba ndine zvandoda kureurura ndakabatwa nemweya wasatani mm. ndikaita mm. zvandakaita kubasa namaneja wangu munomuregerera here moza shumba vakadzi kune vakadzi vekuti anoda marriage to an extend yekuti chero zvaaita he doesn't care munhu waanaye mumba mhm. chaakainga ipapo imarriage munhu akainga marriage anetsa haasi murelationship ari pachinhu chake mm. usaona kune munhu anoti munoshaya kuti mukadzi uyo ari kutambudzwa ari kunetswa haabve sei mm. under marriage mm. haadi munhu iyeye munhu anomurova ende hamufariri hazvidanani but chinonzi marriage ane pressure unzi hausati waroorwa dai waroorwa uda azoti sa akauya kumarriage sa vanhu vakauya kumarriage manje vanogona kuabviswa haabve asuduruke anoshedzera kuti panapo munobvisa nechigrade ndoenda ndiri mucoffin uda kuenda uri mucoffin indabo ndochinhu chaakaita target yake imarriage saka nyaya iyi inotoda kuti varume ka nyaya yekuregerera ine malevels mm-hmm. haisi yemunhu wese takatora tikangoti amaregerai zvinodai aregerai zvinodai zvinoitika kwekweo pik chacho ukaipiwa imagination ndo chimwe chinhu chiri wese chinokuuraya mhm. bho zvinoitwa panze nemukati baba mechi yepanze ah, kusantiago benaba rinogowa bhora veri zvekutanga iwe uri kuti ndimadhamu uyo ari kuti ipfambi yangu mm. sa zvakatosiyana zvakatosiyana mm. mm. iwe une tsitsi norudo nemunhu uyo ada kubhilivhisa munhu mm. saka aitsati a ah, gara wazvibuda gara wazvibuda haisi puresha gara wazvibuda
okay. ya I, i think maybe kana uri pamba sababa probably because ini tiri kuda kunetseka nenyaya idzi kuti dzinotanga sei mati mukadzi ndiye ari kuuya kwandii takagara mudining womubedroom mm. wotanzi ndinoda kureurura mm. abata anga achikambutsvene wakapinda mari mai wakuti anga achikamburwa achiita magatsi akagaira akagara pa mm. achitsanana ndoti saka maamuchiita sei tsanangura because ndiri kutsvaga uclosure kuti totanga kutaura nyaya itanzaaanongoitawakandisimuza makaita kangani saka chii chaitika makambo uchitaura nzi akambopinda pane imwe loji ndikapinda mubathroom ndikabata ndikadai ndikabata singi ndakateerera nyaya iyoyo azviite aiwa tinotaura sei conversation iyoyo Hakuna nyaya yekutaurewo iyi nyaya iri musoro mako. Hatitaure nyaya dzakadaro, vakadzi vanofanira kudzidziswa kuti hawataure nyaya dzakadaro nyaya dzakadaro hadzibude patisani handisi kuziva kuti mukuti atendeuka wachiita sei but kana tikanga tiine mukadzi ari kuti ndaremerwa nechipfambi ndaureurura kuzvitora panyaya yekuti hapana paungakumbira ruregerero usina kureurura kuti ndakakubira pai pai ndoda kutoziva ndakakubira pai eh, ayo iyo ndakuenda nayo nyaya ndada kutogadzira mm. procedure chaiyo mukatidi vakadzi vanoita tsika dzakadaro munogadzira rufu mumba mazoamtore togadzira ayo munoona ndakatiri kutaura kaye kapozi kaye takutanga tokiya madhoo mm. kuti chii chiri kutaurwa nemunhu uyu ari kuda asi ukaona une mukadzi anosvika ipapa ndataura ndiwo anenge ationa kuti dzakadzungaira tinogona kutandara nadzo tichizitaura nyaya ukambwa ah, ndiri kutaura kavaaiwazitauraiwazitauraiwazitaura Ah, better.
I, I'll tell you one thing. Mm. I, I think you talked about forgiveness and forgetting. Mm. So some of these things are going to create permanent records, mm. which are going to make everything dysfunctional. Mm-hmm. And majority of the times, people test mm. systems.

mvangeri makaendesa mombe imimi mm -hmm. muoendesa huku mm. chikofunga ndozvinoita vazonzi vazorohwa nosechicken chakuti aendesa chicken yaisa two pieces baba two pieces yovaendesa mombe dzinokamina izi ah. ah, ah. izvo that's why i find kuti majority of the times mm. yeah even if you want to make things right there are certain things you never mm. make right mm. Powerful.
Tinotenda dare remachinda ndiyo program yatakada kuteerera and I'm not like a Facebook page redu rakanzi dare remachinda tinosimuka every Monday na 7 pm papeji yedu dare remachinda Zim Celebs eh, tiriko Bluff Lesdale Church tinokutendai ndimi makatanga nesu mukati believer pataitanga chirongwa chedu tinokutendai tapo papeji papatsani tapo papeji pamuvhangeri marufu tiripo uh, papeji pavamuparinga ticharamba tichienda papeji pavamarara tiri kuramba tichingoenda tichingoshaya kwatiri iministry muri kuona tataura kuti ministry yedu inenge ichikura vamarara iloya varume zvinotinetsa ticharamba tichingoti tichiwedzera mm. tichiti hayo yatimboona vamarara vatibatsire ndo dare remachira kuti zvatinosheya mm. zvinge mm. zvichibatsirika tinotenda ndaakupinda mubvunzo wangu wechikamu chino ndotanga nemi vamarara vedare ndinganzi ndatadza here kuregedzesa mukadzi jimu kugym kwatinoita kwakaita incident kwakaitika an incident after vakadzi two varwira a trainer apparently they are both pregnant of this guy apa vakadzi nevanhu murume wa one of the ladies akazviziva akauya kugym akaita rough akaita trainer rough owners of the gym have fired the trainer apa hadzi kekutanga achidzingwa mumagym nenyaya idzi ihave told my wife kuti let's

so inini i really think this guy this guy is not being unreasonable is actually yes. being very reasonable and when someone has communicated you would know mm. izvi handisi kuzvifarira izvi it's also good to say no i'm going to stop mm. kunomeri chacho mm.
ukasaremegedza zvido zvemurume wako for the sake yekuti gym chiri important chi gym ne marriage mm. alright murume ari kuto afoda kuti tinogona kujimira pamba mm. equipment tinogona kutenga oda murume akaita sei mm. oda murume akaita sei mm. ari kutoti yekujima handisi kuistopa ndikustopa kuenda ikoko mm. kune marecords aya neaya kudiwa kwemhando yepamusoro vari mm. sister angu ndaichedzera tsana waka ndomuna mm. aiwa haa mukadzi anofanira respect zvoda murume wake achiri kudiwa zvinodhakwa Mm, zvinodhakwa haa urambe uchidiwa that level zvinonakidza aiwa kukanakidza zvokuti imereji inoparara akuchanaaatani ah, atoo satani hazvibudi
ya ndizvozvo ndinofunga tiri kuramba tichingopinda munyaya dzatiri kugara chitaura wakomana vanotrena trena vakadzi vedu vanokambura vakadzi ndonyaya yacho handi kukutaurira usatambeka bhozi mukadzi wanga akachibata mukadzi wakachivhura gomba achiti simudza gomba wakadai iye ari pakati apa achida achiita zvachi aiwa ndinokamurirwa ndikutaurira ngaatokasira kutodhira nenyaya iyi ende patona demo chairo kuti iwe shamwari hausi kuenda usarizine atirizire because hanzi mukomana uyu Haa maGym mangani achidzingwa. Chiri kucheka baba. Ende chine chindofunga chine mhasuru dzakawanda and vakadzi vanoda izvozvo kuona ona zvinyama nyama nechii because paroratidza vakadzi vanoatatwa nebasa mm. no baba wato pamwe baba wavo futi tu havana nyama ndiwo ana chii wana doritoto havana chavainacho havana mhasuro Pakuti ari mubvechitereni wo munhu akangodii akatsikira takutsikira mm. Eh, akayaro eh, ichine maproteni kakatsimba hanzi chii hanzi vakomana kuti awane testosterone yakawanda ka mm. hanzi vanorova maraunzi mazhinji handiika saka vamwe vakadzi vari kurwa ikoko vaona chikomana chikutaurwa amene ndicho kumbe chikuda chikuda chiti kwacho chidei ichi chane uyu eh. chane mauyu anenge chikadzengi chimukomana ichi ah, unoziva kati unotaura zvinhu zvikuitika panyika pano zvakaoma ende vakadzi vanosara kuya kuya Because wakadzi wanenge wachiona wachiti chimurume chine fitness ichi. Chine fitness and tautaura kuri kujoodwa kuri kusulotwa ise slaughter house. Saka mamonya mazhinji ari kuita mabasa akawanda. Ende tautaura uyu atori nani ukuona kuti murume anogona nga asiri murume wekujimi but zvitoratidza kuti nyaya kesha anayo. Mm. Ari kurwa na employer. Avo nai nai nai munhu ari employed because mukomana uyu mhasuru haana kana cash because hanzi ari kudzingwa akapinda muki akapinda mugym iri obuda oenda oendipinda mugym iri because wakoma wazviri mhasuru bedzi but cash hapana sei hapana saka uyu ari kuti ndine cash tsiga yamai saka muri kuona here futi munyaya yekuti wakadzi vane zvimwe zvinhu zvavanoda kuongororwa pamusoro pawo zvinogona kunge zvichiattracta meso awo ndozouya roti ndinoda kushingira kuenda kujimu kune zviri kunakidza zviri koko nemamonya aari kuuya achiita baba wake chiwanayo waroti ndogadzira jimu pamba but mai varoda kutiza hmm. saka ileseni kuti una baba ava kuti vanofanira kuti waongorere munhu wauya naye mumba kuti munhu akaita sei anogona nga ari munhu wokuda kufara than munhu ada kuchengeta marriage zvanga zvichitaurwa namukoma adha but ngatichenjerei vakomana wari kutraina madzimai edu mukati umu madzimai mazhinji adi ari kurohwa
ndiro dare remachinda but I, i feel for the husbands vari kuchengeteswa vana though ari kuzadzana na two vari nhumbu dzemufana eh.
nyika yaenda pasaidi ah, amen hmm?
tinotenda ah, apa ndabvunza ndapedzera nemi vambarenga yes rega saka ndikuuya kuno ah ndikuenda uku ndikuenda uku uku ndikuenda kuno eh. tinotenda um Mubvunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu chechipiri unoti, Makadii pano vedare remachinda? Ini ndiri murume wechidiki ane makore 29. Mudzimai wangu ane 27. Tiri munyika yevatorwa, South Africa, Polokwane. Nyaya yangu yakati kure. Ndakaroora 2017 tikagara nemukadzi wangu zvaidadisa murudo. Ndakazoresva ndikaita chihure chikabatwa zvatove nemakore matatu zvaitika saka manje mudiwa wangu haachavimba neni zvachose haachina rudo ndoitawo sei ndizvigadzirise ya pane nyaya i think adultery ino ine dambudziko rokuti ino inopaza chinhu chinonzi trust you see ndo dambudziko readultery e, chinhu chinonzi trust you kana ukaita mbavha mukadzi anoanomira newe zvinhu zvawakatoba vachitochengeta zvinoda kuti amai mwana izvi tiri kutorova kana murobha mukadzi anoda kubatsira kuchengeta tinotoona wakadzi wachibatwa nemurume wacho nzi waka wachiba wese pati pakaita upombwe pakaoma madzimai anogona kuti vachishandisa mastatement ogarira vana chichi but iwewo mwoyo anenge asina kutrust saka zvaanofanira kutoita kana angaita advantage kuti mukadzi haana kuenda kureva kuti at a certain stage mukadzi anga ati ndinogara saka zvaafanira kutoita munyaya yekutoti ashande kuti chinhu chinonzi trust chidzoke mm. kana anga ati ndinosvika pamana six ndikuya nasix nhasi abvunzwa muri kuya nguva iko zvonzi nasix iye opinda nanine amai vanoti zvatanga atanga futi dzika yakakuyana naini yakadasa andiri kuona zvaitika saka ada kuti ashandeada ah, kuti ashande because anzi zvinhu zvakaitika three years ago so maybe probably mukadzi uyo ari kuramba achitarisa eh, behavior mm. uyo akustanda kuti munhu uyo akachinja here isi ndo pakaipira upombwe eh, shumba because mm. pano pano panokanganisika chinhu chinonzi trust saka probably need to work on nyaya yetrust so that trust is gained probably they can do better or chimwe chaanogona kuita munyaya achishanda kuita trust kuti apo atsvagirwawo ka maybe kakuripa kaangangoitawo mumwe wake mamadzimai akangoinzwawo kanga mombe akanzi hamai handinotenda ndakatadza asi ndine kamombe kandira kukandirai anochiume chekuti mombe itihure Ah! Zviro zvavo zvekuda tinotenda ndodaro revachida program yedu vamarara Chidai.
bro zvavari vizuri
mombe yenyu hure mamusha Inonge ichizara, hakuna pichana. Hatinyagara ndechi inozara you you know the truth ga is once trust has been damaged it's never easy to regain it

meaning you need to fundamentally shift mm. you need to go an extra mile mm. kuti rewin the trust meaning mm. now chero katomuti ndanonoka haasi kuzoda unonokera kupi mm. ukawedzera sauti haasi kunzwiswa sei uri kuwedzera sauti mm-hmm. e, ukazoti e, ukati chikafu iwanza mvura haasi kuziva sei wauti mvura yawandi mm-hmm. uzori kukombewa nemunhu asipo mm-hmm. kunzi maybe because ninga anomubikira mm. so, so as much as possible i think we really need to avoid losing the trust mm. but now his work is rebuilding trust mm. Mm.
Yeah, it's a tough work to rebuild trust mm. but unoziva kuti nyaya hombe iri kumukadzi kuti ahandle issue why mm -hmm. because murume no matter wabata nguva wadii zvinogona mm. kususpect kuti waimprova mahuriro hauchabatiki wachampion you know ukatobata nguva anoti ha ah, maakugona kuita netime kana maakuita palunch kubasa monje unosvika kumba right time yakubasa but program ichirohwa saka zviri mumaoko emukadzi kuti achakwanisa here kuti haakwanise bcause nometa auyu unopedzera wamuranda to an extent yekuti unoenda kuma extreme ndopedzera kuti pamwe ndipe ndikuwachire ndikuwako mm. but still hazvishande mm. kune varume mm. vakanyepera kuva cool nekupusa pamba mauri asingaiti and vakadzi vavo vachitoti baba vanouya nenguva pamba kuuya nenguva vane nguva yekutokavharansisa anokupa foni kuti iyo awa a magenerals zvoti vari kubatikwa bauti amajunior magenerals ka haabatike ah. and ari open zvokuti ndiwo mukadzi anotofamba achirambira murume wake its hard work for him zviri maoko emukadzi kuti acharegerera here
pasati
muri kudare ne apana kunzwa kuti kuda unaizonzi afa ndopanozouya imwe family mm. kunzwa anzi no akatorara mwana four mm. and the first time yaseeing muri kutodzisa box mm. onatoona kuti vana vakatorwa diki neuyu mumba munobvira maita ini problem kuti kunzi kwadii kwadii zvanga zviri smooth mozozvona parufu magenerals mm. ya saka unoti akonfirma kuti ubumbu ukaitika trust baba yafa mm, paparara mm, pane paparara tinokutendai eh, chikamu chedu eh, chechipiri takupinda muchikamu chedu chechitatu dare remachinda tinotenda vanoita kuti program yedu iende kumberi sheyai ndamunolika peji redu dare remachinda facebook page ndo pane yese pazvese ndoda kumbobvunza ndisati apinda yedu muchikamu chinoteera nechekuti Ko ukaita zvaunoita munhu wako oregedza kukuvhunza oramba achingorarama mararamiro ako akanaka asina kana chii hmm. waita zvawaita uchinyatsoziva kuti ari kuzviziva but hapana kana chaachinja ngatisangane muchikamu chedu chechitatu dare remachinda ndiyo programu yedu tiri kutendai Rise and shine with the power of oats. Start your kids' day right with Glytime granola oats.

vatinawo panapa vakangotaura dambudziko riri shed toziva kuti ra half solved tinokutendai kana mune mubvunzo zvinonetsa munoziva nhamba ndo dzinobuda ipapo whatsapp dzimwe kukaenda kumameseji tinokutendai nerutsigiro eh, rwenyu pazvese musakanganwe kana uri munhu anoda kutenga motikari kunze kwenyika dancos motors vari kuti kana ichibva kubeforward tisu vanhu vacho tinokutora 50 percent deposit takutotanga kushipa Motikari yako inosvika yakachena zvairi. Number dzeDankozi nepavanowanika ndo dziri kubuda pascreen eh, penyu. Usakanganwe Rains Africa, Rains Africa property dzemumba. Tikuti tine promotion yatinayo yemaproducts atakastoka muno muZimbabwe atinodhilivhara kumba kwako within zuva risati ranyura. Ukangoisa order yako makuseni patinoswera unoswera wanayo uh, product yako yawatenga kubva kwatiri Rains Africa anogona ngara maTV, mafridge zvakawanda zvatakastoka muno muZimbabwe. Asi kana uri kunze kweHarare chatinokuudza ndechoti mangwana acho inenge yasvika rains africa maproducts edu ane mawarrant zvekuti zvinogara zvigogara waita problem tibati isusu verains africa tisu varidzi vayo tinoku tendai nerutsigiro rwenyu uh, tapinda muchikamu chedu chechitatu chinova ndo chekupedzisera muzuva ranhasi ah, ndimbotanga uh, nemi futi mvhangeri
yes mubvunzo wangu kuti ukatadzira munhu mukadzi wako uchatoziva kuti ari kunyatsoziva pandakanya ari kuzviziva mm. wodzokera kumba haana kana kuchinja kana kuchi anything rudo rutongozvira rwemazvese but uri kuziva kuti ari kuziva uri tozviziva kuti ari kuziva hapana pari kutadza kuziva unoita sei
yeah, ini maonero angu ukaziva kuti ari kuziva asarudza kunyarara iwe unogona kuitanga eh, eh. ndiri ndinatadza yes yes because eh. zvaachataura zvinokubatsira mm. mangwana than kunyarara kuri dangerous mm. munhu akanyarara akaoma mm. zviri kurongwa hauzvizive mm. any movement yaaita uri kugara uri kudefensive urikutaimira ndiri safe kana kurara wakutomira kuti iye atange kurara kana dzangonono dzake dzaita ya kana ngonono dzaita ozojoina because ukamutangira ah, you are not safe saka kugara machitaura because munhu akataura ka anorivhila zviri maari mm. akanyarara akukuvadza saka itange iwewe ko atorimo kwamba macho haana kubuda mm. number one advantage achiri mumarriage mm. haana kubuda kuda kuti zvingakudaro zvichirwadza but imba yake anoida saka kungoti abhururuka timbopinda matare mm. uitanga uchiri chii hautongoitanga ah, ah, chinhu ichi kaichi ungachisarudzako kunyarara but ndokukumbira seregerero wakanyarara chinhu uri kuchiziva mm. inini amsori vamarara

and has not been resolved by silence mm-hmm. so usually majority of the times vanhu ivavo ndo vanozongotira maextremes mm. from nowhere so kunotori neterminology inoshandiswa kulaw inonzi battered woman syndrome munhu anenge achingonyarara achingonyarara achingonyarara one day they lose it mm -hmm. Mm-hmm. So, so I, I, think we really need to man up mm-hmm. and also take ownership of your mess. Mm-hmm. It's better. You, mm. stop being macho zidabasi kana wapotsa wapotsa mm. mm. i think that's what makes a rumen mm-hmm. kubvuma vana vapa naporonga vanakutongosvika kumboti votaura kuti ah, tabvako abura susi tegerereiwo wodii
ndizvozvo
ndizvozvo i think at a certain level ya unogona kuwana respect yakakura yaka even from your wife because vakadzi vanotaura hai baba wekwedu vakaoma mwoyo mm. wangu mm. vakaoma mwoyo hataure chinhu mm. iye anenge achimira achiti haisi kwedu e, vanotadza zvavo asi tinokurukura maissues vanozvininipisa ende vanoda kuti titaure nyaya ende pakupesera ndinozovharekera mm. so i think also it shows kuti youare mature mm, than kuti hanzi zvemaemotions izvo unga uchitaura zvekuti hanzi isu hatinzwaro kana akanyarara aenda nyararawo wozoita semushandi wako ndiwe musoro ndizvo ka so pamwe pacho unoda kuti uzvininipise udzike uende unorizina nelevel rokufanira kurizinwa naro because wakadzi maemotional beings pamwe pacho anonga anogona kunyarara pamwe ari kutya kuti pamwe ndikada kuitaura nyaya yacho mm. panyemba yangu eh, pamwe nyaya yacho pamwe kwainozopera nzira aiwa ndakutoda tete wako pano handichataura newe nyaya iyoyo kuna uri motaka kutokanda nyaya ende wada kutaura kwewo gore rakapera wakamboita sei paipa ndikakurege mm. eh, oh, kuna uri motaka kutounza zvinhu zviri toxic mm. saka vakadzi vanogona kusarudza kunyarara because you know, they know macharacters evarumewo so tiri kuti varume ngavamachuwa handiti ngavastade wono kana i think its also a blessing kana wana mukadzi anonyarara zvimwe zvinhu zvichiitika its a blessing eh, because vamwe vakadzi shamari mukatanga kutaura nyaya yacho even zvanzi ngatitaurei hmm. wapinda munyaya idzodzo Mm. Ah, ndira kutaurira pano takakusumudzwa dzimwe nyaya dzekuti iwe unoona kuti pakashata ndaziva ndisina kutanga nyaya idzi saka ukaona kuti mukadzi ari quiet anozvininipisa anoti even paita maissues anosaridza kumbonyarara vamwe vanonga vachida kuprocessa kuti vaone saka usazo vamwe varume vanonga unozotoda kutora futi maadvantages ekuti pamwe kunyarara vofunga kuti kupusa vakadzi vanonge vachidigesta nyaya idzi umwe anoimba kanoziva akanyarara nyaya yacho unonzwa akuimba kuchachemwa wega sorry chinhu changu hauna song yakadai kune mamwe songs then kasongs ekuchachemwa
kuchachemewa unoziva kuti pachata dhiri iriko tiudzeiwo ndirarama tinotenda tine munyamukoti wangu mufbi manje anotutsvaga tunyaya twacho unotutsvagira chikuti hatuna basa ah. ngatibude twega ikuona kututsvaga unozoona angotumira ah, picture anobva angotumira picture uyu ndangoti ndingokubvunza kuti unomuziva here apa pafacebook wakamulaika munotaura pafacebook inorakidza kapa mafredzi mm. kuinstagram aa ah, but tenda mwari eh, shuba because probably ngatiti ndozva magame ako wabvunzwa ah. its a blessing because otherwise vaigona kuzonzwa nyaya dzacho wakudzwa newako yeye wacho unotiza yauti maroerwa andakaitwa nezuro namai anotaura kana atinogwaya chidai kuinkwaya dzimwe nyaya dzacho tozozidzwa munhu atorohwa inonzi huyai kumapurisa anzi tine vanhu venyu pano unobhadharira nefaiti ndodare remachina ndodare remachina tinokutendai regai tipinde mumubvunzi wedu uyu uri kuya kwamuri vamarara uya una chelo uyu une chemumba uyu vamarara guys munotiko nenyaya yekugara munhu asina kupfeka mumba kutenderera imba yese okurara munhu asina kupfeka for me ndombodawo kubvisa ndega amva ah, ngeripindurai
muvhakeri hameni vakonzi muvhakeri pindurai yes tangai muvhakeri yes
zviri romantic mm. but kana murume asingazifariri ko kubvisa wega purogiramu kuda kurova wabvisa wega abvisa atogara abvisa zvacho eh, ah. aiwa hapana puresha eh, eh,
environment iri right kuti aite izvozvo haina kana maproblems ayo ah, its okay yeah ah, aiwa ndizvozvo mukadzi akachenjera ajejera because ari kuti chero mukitchen tiri ready Eh. because anzi ari kufamba musha wese Eh. ari mumba futi kungwara ari kuti chero baba tiri ready chero pamasofa chero mukitchen chero paye patangodhumana kachi- ngachitsve But no- no- nomboda kumbobvisa Ah. achimbotiza nyimboita svika ndabvarira upi Aiwa, imhandara here haisi mhandara baba haisi mhandara kana taa mumba hatiite zveumhandara ba eh nekuti chii Yaa mumba umhandara waenda. I think mumba waparinga wakanitaura imwe nyaya. Makati chiiko panyaya yeumhandara nechii muna? Eh, chinochengetwa umhandara. Chinochengetwa umhandara.
Kana uchengetwa unoshandiswa. Serious.
Dare remashina chochena babarara. Dare. masi sine yenyu mbiri yatakachengeta vamarara izete ndipotanga nemi vamaruku yes dare tine mubvunzo when it comes to marriage who is supposed to be older than the other in marriage Ah no, ah, ini nangu da kutaura. I think even tichitasa from the order of creation, Adam anga ari muhope kuna Eve. We check even mapatriarchs, we see uh, even Abraham akanga ari mukuru kuna kuna kuna Sarah vanga ine difference ye 10 years. I think kana murume ari muhombe zvinobatsira at a certain stage nekuti wakadzi wanomachuwawo anditi ka vanokura unotoona kuti mukadzi ari kurwizina nemurume ane 40 iye ane 25 wanditi vakadzi vanokura so zvakakosha kuti murume anga ari muhombe mukadzi akaita muhombe ina i think hazvina kuipa hatirambidze unosarudza waunoda because isarudzo kudanana but i think kana iwe ukanga waita mudoko i think pane katsika futi kekuda kuzodhererana futi kana kona kuzomuka ipapo mukadzi akuti achikuona kuti anzi ari kuita seiko mwana uyu mwana uyiko kusarohwa kwaari kuita ende kana kana uzotanga kuramba wakutadza tichakuda yonzi matiiko nai watiiko mwanangu chii chaakunetsa hamuchanyite here uno i think ndisendese kana kuti taozi unoda kurohwa nyaya kana dzaputika unzi ndo zvinonetsera kudana newana wadiki mm. anenge akutaura izvozvo wakadzi chaputi vanzi ndosaka ndaisada kudana newana wadiki mm. ende tarisaone ndozvandaitaura izvi so i think eh, zvakakunakira kunge uri muhombe handiti ka but hati hatirambidze i know kuti kune ma relationships you want to respect that eh, wanhu mumwe akapinda ari mudiki akaita mukadzi wake muhombe akazvinipisa akadzika zviri kwa but i think it, it is small percentage but zvakanyanya kukosha kuti unge unwa nyaya idzi dzekuzovhundudzirwa idzi mm. i think auzodzibudeba even uchironga nyaya izvi mm. waana havagone mukuita mabhajets
paoda yemereji ka uchizvitarisa from bible kuti shoko richiti varume dai vakadzi venyu vakadzi zvinini pisei vaye pasi pevarume venyu zverespect mhm. eh, zvehumility uchaona kuti its easy naturally its easy kuremekedza munhu mukuru kwauri mhm. than kuremekedza mudiki kwauri mhm. mukuru kwauri kana murume ari mukuru mukadzi its easy kuti angosubmita angoremekedza mm, ndibaba mm, mm. but kana ari mudiki manje mm. kababa ah. kanonetsa kakwaba kanonetsa kadikikakorasikaso kakakangonzi aka kamufanaka saka ah, no kuti ungovawo mukuru but tsika dzevanhu dzinosiyana mm. nguva inosiyana mm. yatakurarama ah, mm. to some its romantic kudanana nemunhu mukuru but pakuchembera nekukura kwevanhu physically panyama dzawo mm. Eh, unenge waana gogo wako padheni mm. chinogona kuzokunetsa eh. be aiwa hazvizonyatsoita mm. kufrance inga zviri right kufrance vamarara ah, france irikubiza mda eh, but i think the point you made it on maturity

yeah the success rate inoita differ mm -hmm. but ultimately maturity is very important all these things we're talking through affect our marriage mm -hmm. maturity is key, mm -hmm. it's okay. key and if it lacks haa ah, munonetsana zvokutodaro munonetsana mm. naa kuti zvipanyama chaizvo Ah, tinotenda dare machida ndo program yedu izvo imibvunzo yatinayo changozoitaida kusheya nemigweta mutibatsirewo apo neapo its open kwamuriwo futi vavhangeri vangu mm. gweta mm. Vanhu vanobvumidzwa kuti vadivhose vaita sei muzimbabwe ndikachita tinobvumidzwa here kupasiswa nekunzi tidivhose mutemo wemuno muzimbabwe so adultery is not a ground for divorce yeah. it's not um, it's just one of the considerations so there's only one ground for divorce which is the marriage is irretrievably broken down kuti haichagadziriki so say tiri kuti haichagadziriki because one party is committed adultery which the other party does not condone and which they think is not compatible mm -hmm. with the continuation of a normal marriage relationship. Mm -hmm. So adultery on its own is not a ground. Mm -hmm. It's just one of the considerations. Mm. Okay.
Yes.
Saka ndokwanisa kuti amurume wangu akaita zvakaita hatikwanise kurambaniswa mupoti. Yeah, so what's going to happen now mutemo washifta kwava kunzi kana wasada kana masada yakanyora kuti marriage yabreaker down because of 1 2 3 4 5 kota igonozokufosai mm -hmm. kuramba muchiri muri mese

They allows polygamy. Mm, mm, mm. usarudza kuti uda ipi uda customary uda sifo In fact, batisani varume vakawanda should actually say ngatobuda pachena. Va- Varume vakawanda varoda kunge vane one husband, only one husband, one wife. But many of them they're actually polygamous. Mm, That's why I always say kana uchida uchida barika taura. Mm. Uda barika. So uzoona munhu akuita small ones. No no no, chikugara taura. ndo problem yatiri kuita kuti vanhu vakawanda havasi kuda kuita on up mm. kuti inini hwana haasi kukwana chikutaura pachena kuti shaa inini iyi hwani ndoona kuzoita problem tikugara tasaina inoti inoda wakawanda eh. its still legal
dare vachida ndo program yedu vamuparinga mashoko ekupedzisira da kuvhunza mudzi wekupedzisira unenge waita mashoko enyu ekupedzisira panyaya dzebarika idzi you take Yaa nyaya dzebarika indowanzozendamira pakuti kana watoda mumwe wechitwo handigone kuzvidhibheta kuti uchiri kuda wekutanga bcause kana kutanga uchimuda and ari right hapana nidi kuenda kunext mhm. uchaedza kuda kubhalansisa love haiko inobhalansa kudaro kutoda mm. wechitwo mm. isaini yekuti wekutanga hachaita but handigone kumudzinga mm. love is no longer there but kuti akuchengeta wekutanga tidanane wechitwo Mm. Hey, mm.
dakuchengeta wokutanga chidana newe chitundizvozvo vamari handizvozvo i think maybe kuenda papoint yanga ichitaurwa na um, eh, navamarara kuti eh, kuti pane pfungwa yekuti murume haasi kuda kubuda pachena i think inyaya yeguilt conscience varume vakawanda vanenge vachida kuita polygamy while bhaibheri rinoti chingwa chinodyiwa pakawanda chinonaka stolen waters are sweet mvura yakabiwa inotapira si saka warume vanenge vachiti manje kuti ndibude pachena guilty manje kuti hausi waupombwa wawanda kuchechi wadii mm. but mweya wacho wokuda kudayo uripo kukambura kambura urichi uripo mm. unada kurowa maziridzi ende wamwe wanogona kuona kuti muno mumba ndino service ndinorwa mai vachiti ah murume wangu unobata basa saka ndinga kuti manje tingapa zvinhu zvakanaka kumumwe chete veke tivororwa wake tiziva kuti wanoti kudii pamusoro pedu saka saka wamwe wada unombomona kuti ndikamurwa mumwe chii chinenge chiitika saka you know saka hatinozoshaya varume vari honest because hawasuda futi unoziva kuti mukadzi wekutanga is special is special even hanzi vamwe vaenda unoita chipfambo akadii akazorwara unoziva kuti hanzi dedzai maitana mukadzi wangu wekutanga auye andibe mukadzi wekutanga mukadzi weujaya hwako wawakashaya because maybe most of the time ndiwo wakaita zvinhu naye makavaka musha makaita you know paunge uchiri low usina chinhu ndiaimira newe so she's a special woman i think haukwanise kuti urase mudzimai uyu kana kudambura trust saka zvakanyanya kukosha kuti kana wapinda marriage chigara imomo nekuti dhoo racho harina kana ravharwa mm. hapasisina panovhurwa kuti ubude isekuru gudo ndatsva wari panze wachiti chiramo hapana anosunungura mumwe uripo motinenge tichiuya padare tichingokubetsera tichienda indoda yazionela uri imomo hapana kwaadzinzwa ndimi here dare rematsvina tinokutendai ah, chekupedzisira mubvunzo wedu muzvara nhasi makataura mukati tiwedzere nguva ndo zvataita padare remachina tokutendai nerutsigiro rwenyu zvamunotaura zvese tinozvizai nitukodzi direction ndimi maboss ndimi varidzi vepurura mr c mune yese pazvese vamarara yes baba Ndoda kubvunza mu profession yenyu segweta vangani vakadzi vanouya vachinyora will kwamuri vane varume kana kuti will inonyorwa nevarume chete? You know, I've actually experienced uh, quite a number of ladies coming through, but society generally expects the men to die first. yeah. They expect the men to die first. That's why as men, you need to take funeral policy. Yeah. Uh, next, unofanira urayira nhaka.

une, une mhuri dziri uku mavarious branches wofa shuwa usina ana bepa one mm. rutaura kuti kamba kako karochitungwiza roitwei mm. majority of mafights will be shocked that hapana mambo pavatani musoro mm. munooneka one room kana two rooms mm. ndopari kuroyanira vanhu ivavo mm. so, so you find that's why i think we, we need to be proactive mm. as men Mm. And also, let's normalize these conversations around mm. okay, you're not going to be here for some time, you're going to be dead one day. Mm. What are you going to do about it? Mm. And I think those are very healthy conversations. Mm.
tinokutendai vamarara nekuya kwamaita tine tarise kuti tinenge tine pamaprograms edu anotera tokutendai ngegweta amuri ah, kupisawo pana ive
vaparika tokuti makavoo varavoo rakuti yasha varavoo shuma naro riri pachina tiri kutendai murambe makatsika ipapo sakangano dankozi mota zvoida kutenga motikari yako mm. babate 50 percent deposit motikari yako yakutanga kugadzirwa mapepa ekuti iuye imobhadhara yaakusvika mm. usakangano rains africa midziyo yemumba ibate kurains africa mune yese pazvese zimbabwe enda munonaka facebook page yedu dare nemachinda sheya page yedu pauri kuiona mm. tinokutendai wonderful